Sallallahu Aleyhi Wasallam. Izan ummata keenya nama yaachisuudha qaba duuba. Akka nama amanee tokkotti guyyaan kun nama yaachisuu qaba. Hoggaa kophaa qabrii keessa nama kaayan. Hoggaa namni siraat irra deemu. Dukkana qabrii keessa kophaa kaana. Yaa ummata. Usmaan bin Affaan Yoggaa waa ilmii fi qur'aanaa fi kana dubbatan hedduumaa isa yaachisu jaan duuba. Qabrii yoggaa jaan imimmaan qabachuu hin danda'u jaan. Maal yaa Usmaan? Maal taate jennaan bar aakhiraan bakkiti irraa eegalamtu qabriidha jee nabiin keenya jee sallallahu alaihi wasallam. Miizaana haa goonu ummata keenya. Yaa ummata keenya gama rabbii deebinee miizaana goonee dilii haa goonu.

Guyyaa kheyriin ati dalayde hundi si bira dhuftu duuba. Qabri irraa nama kaaftu. Kheyriin namni dalage. Qab fuula suuraa nama bareedaa uffattee qabrii keessan itti dhufti ja kalee himee ture sheeyni jazaahullahu kheyra. Namtichi gammadee maali ati namtichi kan bareedu kun? Maal eenyu ati? Ani bar dalagaatee bareedduudha jaan.

Laalaa ummata nuti ummata islaamaati duuba haala kana hunda namni nu keessaa mormii qabu hin jiru duuba itti amanna duuba guyyaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala anbiyaan fuula rabbii dhaabbachuu sodaatan anbiyoonni ibraahimi nuuhi irraa kaasanii ibraahimiin aboo ibraahim ati jaalalloo rabbiiti aboo muusaa ati rabbiin si dubbise

Aboo aangoo dila kana qabdanii deemaa fuula rabbii dhaabbadha akkuma dirree tanarraa nu kaasu. Teessumti dheeratte akkuma asirraa ha- nu kaasu rabbiin aboo rabbiin nu dhaqaa jennaan aboo rabbiin isaa bara dallane har'aa takkaa dallansuu kanaan dallanne aboo teenyumaan rabbi nu haa baasu jedhe. Nuti teenyumaafuu rabbi nu haa baasu jedhe. teenyumaafu rabbi nu haa baasu jedhe nuti gisee garii qabrii reefu ishee hin ilaal waan takka takka tuqila rabbi yoo keenya abba guyyaa lahdii keessa nu ciibsan labba ormi nu dhiise gala nu biraan deemin abba ni beeytanii kan rabbi yoo keenya abba Guyyaa laahdii keessa nuti ibsan labbaa Ormi nu dhiise galaa nu biraan deemin abbaa. Abbaan kun eenyudha beeytan? Anbiyaan Rabbii Aadam irraa kaasi ilaa Ciisaa ga'utti nafsii nafsii nafsii jedhii didan duuba. Kami abbaan nu bira dhaabbatu? Eessa jira abbaan? Abbaa dhabii an abbaa maalin sii taasise jedhu jaa namni. Bara akkanaa bar namni hoggaa ati bakka malee maqaa qabda rabbi abbaa si haa dhorku na faraduuf deemtaa numa jaatu. Dubbii hadhooyte ilaaltee gartaa eh? gaafa dargii san dubbiin hammaattee isin gaa biyyanii beektan illee hedduu dargii san waa hedduu beeku. Sheekha jedhanii dhufu tokko sabsabaa keessa rabbi balaa sitti haa buusu sheekha maal naa jedhu na wanjaluuf deemta sheekummaa wanjala taatee ni beektanii na wanjaluuf deemta rabbi balaa sitti haa buusu an sheekha maal namni hoggaa dubbiin hadhooyte sirraan qeebalu kana duuba namni namarraan qeebalu ummata duuba laala ummata keenya guyyaan kun hundi kan biyaa rabbii irraa waswaasu kun fuula keenya dura jira haa qophooynu ummata keenya haa gama rabbii keenyaa deebinu duuba

Nama Rabbitti amane hirriiba dhoorke duuba. Nama iimaanni isaa dhama qabu, nama iimaanni isaa dhuka qabu dubbii hirriiba dhoorkite irraa eegu. Dubbii hirriiba dhoorkite irraa mana lamaan irraa kamiin qubadha jechuudha. Dalagaa nama gama Rabbii fi deebi'uudhu deebi'uu dalaguutu gaarii. Akka nama wulii gaafatamuu taa'uu ni beektan waa'ee hojiidhaa duniyarra ni beektan. Namni waan dalagee tolchuu fedhe irraa gaafatama yoo balleesse duuba.

Lala, ijji amma nuti dalaysinu tuun, ta libsatu, ta banamtu tuun, guyyaa akka laaltetti haftu rifaatu irraa duuba. Ash, yo, suuraa fakkaata malee nama hin fakkaatu duuba. Ijji akkuma laaltetti libsatuu dadhabde duuba. Rifaatuu hizaaba irra hamtuudha, ta dhiiga nama dhaabdu. Yawma yaj'alu lwildaana shiibaa. Guyyaa ijoollee silaa arrii hin baafne arriitti facaasu. Wanni kun hundi nuti amma duraan dhaqqabne nu dura jira. Itti amannee jirra immoo amanuu baannuus funyu qurqurtu kana jala muraatu. Namni amane sawaaban irraa gale namni hin amanin caccabee jala bule duuba. Diduun hin taatu qadaa rabbiiti namni kunoo muslimaa fi kaafira hin qabu namuu awwaalamaa jira duuba. laakiin awwaalcha kana booda asin dubbiin wal dhabde duuba namnin amanin awwaalcha booda humaan jiraniif beeka hanga jiran buttuuranii gaafa du'an sun tuuranii jaa yoo fedhe ammoo nuti ummata akkasiitii miti ummata jiruu tana booda jiruu jiratti amanu duuba Namni gariin akkuman reefu isiniin ji'u jiruu tana booda nama uf nuu qabee jira. Ka nuu jecha wareegamee uf fannisee. Akkana moo kanaa mii? Khalaas waan dilii nuti namtichuma san jaalannee mahabbuma isaa jabeeysuudha malee ehe huma waan aakhiraa uf hin yaannu. Hoolan abbaa gaarii qabu eege duma ala khaayee rafaa ka je'es ni jira duuba. Iimaana kun akka namni itti amanu duuba. Ummanni islaamaa akkatti hin amanu. Yakka nama tokkoo nami tokko hin ba'atu. Duniyatti illee hin baatu, aakhiratti illee hin baatu. Abbaa waa balleessee isumaatu itti gaafata. Nuti amma waan abdii goonee ol keenye iimaanaa tokkicha reefu sheeyni du'u laa ilaaha illallah Muhammadun Rasuulullah caayaa kana jala waan jiru qofatu. Isan ummata keenya yaadanno ani sa'aan beeku nama Afrikaa dhufe ishee inni harkaan anatu qogga sa'aan dhumte. Abshiru jazakumullah. Laala abbaa kiyya. Laala ummata keenya. Wanni kuni rabbiin hin daganne baay'ilama qaba malee hin dhiifne ummata islaamaa akka uf hin daganne duuba. Mala lachuufuu nu uume haa dalaynu duuba. Haa dalaynuu mana lachuu fudu. Harka maradhaa ha qabsoo keessa jirtan bahara qabsoo kana keessatti qabsaa'uu jirtan dubbiin kun laafaadhaami sawaaba guddaa rabbi isinii kenna rabbilleen isin gargaara abbaan waan fedhe yoo dalage itti dhufuuf ta'a duuba ammallee irraa qoratamuuf ta'a duuba laalaa fuula rabbitti namuu irraa qoratamuuf ta'a fawarabbika lanas'alannahum ajma'iin ammaa kaanuu ya'maluun Namni waan dalage abadan fuula Rabbitti irraa gafatamuuf ta'a. Waan qorannaa barbaachisu ta'u ni qoratama, waan galata irra gar- galchuu barbaachisu yoo ta'es galata galfama duuba. Ammoo namni gaafirraa najaa bahuu beekaa duuba. Guyyaan innahu mawqifu dhilli wal khizyi dhab Ejjennoon ejjennoo hamtuu ta namni qaanfatus itti qaanfatu ta namni xiqqaatus itti xiqqaatu yeroo hamtuudha waqifuuhum innahum mas'uuluun dhaabaa tokko tokkoon gaafatamani maa lakum laa tanaasaruun laala oofaa oofaa namni namarra baasu aboo aboo hayyootaa isin keessa jira Warra dachii fixee ji'arratti ol yaa'uu jira. Kanuma kanaa miti. Amma amma gaa kunoo tooftaa baasaa xabaqaa duniyaa qub tokko dhaabee jira. Waliin as saraakaa xabaqaas bitadhaadhaa dalagaa jaan jira rabbiin duba. Maa ustan maa ustan dubbadhaa ofirraa deebisaa. Laa bal humul yawma mustaslimoon nama harka kenne namni harka kenne namni tokko kashiftaa jedhan ogga harka kenne waan dubbatu ni qaba harka kennanii barge Namni harka kenne zulliifu ka dur darajaa uf taa'u isaa hidhanii bakka kana taa'u wanni dubbatu maaltu jira ijaan nama laaluu hin danda'u ij- ijji isaatu nama dhiba ejjannoon ejjannoo akkanaatu jira duuba yaa man tata- tam- tamatta'u biddunyaa waziinatihaa

Gaafii deebisaan hin jirre. Ejjatiinsa hamaa fuula Rabbii isaaf maal qopheesse namni duba. Ummata keenya qaceelloo laalatu. Falayta shi'rii keeyfa yakuunu mee dhaabbatiinsi keenya duniyaa irraa deemuun keenya fuula Rabbii dhaabbachuun maal fakkaatti jechuu silaa beeyne. Waan Rabbiin keenya nu dalaguu taa'u silaa beeyne. Yaa muqallibal quluub thabbit quluubanaa alaa diinik Rabbi khaatimaa nu haa tolchu ummatal islaam iimaanarra Rabbi nu haa jabeessu. Laalaa qaceelloon miizaana godhaa haalli kun sheekii shariif hin qabu tokko tokkoon deemu ta'a namni kun laalaa hogga tokko siree irraa bu'e kalamaanii irra kaayaan duuba siree jinaazatanii gar tokko tokko irraa bu'e tokko irra kaayaan hogga tokko irraa bu'e tokko irra kaayaan hogga tokko irraa bu'e tokko irra

Akkamittaa kun? Bilaashifiimi Rabbiin ka nama uume. Rabbanaa maa khalaqta haadhaa baaxilaa subhaanaka faqinaa adaabannaar. Rabbiin bilaashifiimi ilma namaa ka uume. Wanni bilaashiin tolfamu hin jiru ummata. Weelkaan kun bishaanin tolfame. Bishaan tajaajila. Wanni maashinni isaa waan kana itti baasuuf

Gizee keessa tawbannee dalaynuu nuu kenne Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa. Mee yeroo tana keessatti wanni nuti goone maali? Rabbii keenya garagalle duuba. Rabbii keenya garagalle duuba. Waan uumamneef ni dhiifne duuba. Badii adda addaa of duuba deebinee dalaguus seenne duuba. Jabeenya Rabbiin nuu kenne maasiyaan dalaguus seenne. Qabeenya Rabbi nuu kenne maasiyaan rabbaasuus seenne. Beekumsa Rabbi nuu kenne filima bocola jallinaatiin dalaguus seenne duuba. Izan ni'imaa Rabbii ni wallaalle duuba. Wala'in shakartum la'in shakartum wala'in kafartum inna cadaabii la shadiid. Ni'imaa Rabbii tokkollee bakkaran oolchine. Ni'imaa Rabbii nu jalatti hafe ummata keenya. Uf duuba deebinee ni'imaa Rabbii haa laallu duuba. Lakkuma umriin teenya dheerattuuni diliin teenya ida'uu seente. Lakkuma guddannuun dilaa'uu seente. Namni silaa lakka bilchaatuun ta'uu bada duuba. Namni lakkabiin shaatun lakka turuun silaa gama rabbii deebi'a. Turre waa takka wanni asarra hin jirru. Umri ni dheeratti. Ajalli rabbii ni dhufe. Awalam nucammirkum maa yatadhakkaru fiihi man tadhakkara wajaa'akum nadhiir. Hogga guyyaan dhaabbatee ummanni wali qabamee Ka ibiddaa ibidda kute gaafii maal jettuun dhufe jaan Rabbii keenya yoo hoggu takka dhiifama nuu godhi gama duniyaa nu deebisi waan silaa nu jalaa golom'ate sirreeysina waan nu jalaa hafe hujiirra oolchina ja'anii gaafin dhiyaatte duuba maali deebisaan awalam nucammirkum maa yatadakkaru fi abo umrii dur isiniin kennine namuu viizaa ni qaba ture viizaa qabnaa ni beeytanii ammaa Amma an biyya tana jiraachuudhaaf ha guyyaa meeqaatiin qaba baatii takka amma baatii takkaa fi guyyaa shan moo jahan qaba akkana okkanaami as jiraachuudhaaf. Duniyaa gubbaa jiraachuudhaaf ammoo ha guyyaa meeqaatiin qaba eegan garaa haadha irraa gabba'e. Viizaa amma soddomaa ta'uu ni danda'a amma soddomaa mi afurtamii akkana irraa hafarse kan okkanaami gariin namaa soddoma qabaachuun mala. garii shantama qabaachuun mala. Viizumaan wal dhabe shakkuma takkan godhinaati na duuba. Yaa ummata yoo duraan illee shakkin isinitti jiraate xiqqoo of duuba deebi'aa laala. Viizumaan walirra dheerate malee gandii ganda qubsumaatii miti jala muraa kana duuba. Oduma hadhooytuu keessaa si baasan duuba.

laala hoggaa aaliin marsite qiila aboo haakima ittiin fiiga aboo nama dawaa godhutti barbaada aboo haakima itti fida hogga jaan wadhanna namtichi kun ufitti beeka zanna annahu lfiraaq khalaas ilmaan kiyyaan adda bahe jaartii tiyyaan adda bahe aalii tiyyaan adda bahe jiruun adda bahe jechuu murate takkaa bakka tana akka bakka tana wanni nama rifachiisu jiru Wanni tun tokko tokkoo namaa mata matatti irra dhufuu teessi dubbi. Abbuma fedhe sheekii shariif dubbi. Laala miizaan waan akkanaatu nu eeggachaa jira yaa ummata keenya qaceellotti firaa laalaatu. Yaa kee maasiyaan xiqqoo jettanii hin sodaatinaa dubbi. maal jedhan gaaf tokko qissa namticha tokkoo keessatti guyyaa isaa umrii isaa hisaabeet duuba umrii lakkaawee zabana gabaabaa tokko ta'uu argee maal jedhan duuba guyyaa dila kana keessatti maasiyaa takka takka yoon hin dalage maasiyaa kuma meeqan narra jira jee akkuma akka dhaabbateen gaggabee lafa dhawe jaalladha. Laala waan dalaynu guyyaa tokko keessatti waa meeqa akka dalaynu laala. Wanni tun takkallee nu hafuun teessu yaa ummata keenya duuba. Rabbiin irraa nama gaafata duuba. Maasiyaa xiqqoo jettanii hin tuffatinaa duuba. maasiyaan xiqqoo jettanii hin sodaattu hin tuffatinaa yeroo maasiyaa san mi'aan siidhaa dabar namni kan dilaawe amma nu keessaa waan niyyaan feetu dalage duba amma yeroo wajji teenyu tana mi'aan nu dhagayamtu ni jirti waan dalee ni dabre waan bashannana bareedallee haa jennu nama bira bareedaa bashannana bocol janiini haya mee nam tokko dalagee haa jennu amma mi'aan ni jira dhamti mee laala ni mi'aawa Homaa hin jiran kutee wanni kuni. Ammoo qixaanni isaa akkasuma jiran. Mi'aa dabre malee itti gaafatamni hin dabarre. Mi'aa isaatu akka haancootti irraa dhume malee eh, itti gaafatamni qophaa'ee taa'u jira haara'u ni hin dagatinaa ummata. Ummata keenya mudhii jabeessaa dubbiin dubbii jabduudha. Wanni harkaa nu qabu laaftuu mi. Nabiin keenya kiyya sallallahu aleyh wasallam laa tazuulu qadama abdin yowmal qiyaamah hattaa yus'ala an arba'iin namni fuula Rabbiitin sosso'u waa afur irraa gaafatama malee. Gaafii afur xiqqaa guddaan sheekhii shariif deebisaa kennuu qaba odoo fuula Rabbiitiin sossoone. Horii kee eessaa dalaydee eessa baaftee? Umrii tantee maalirra fixxee? Beekomsa Rabbiin sii kenne maal itti dalaydee? Dardarummaa tantee maaliif fixxee? Maaliif fixxee hoggaan amma anjuu gaafii laaftuu fakkaatu ni malatu. Salaatatti hin fixe, salawaatatti hin fixe, quraanatti hin fixe. Taan jiruu teenya itti, itti carraaqqanne Rabbi yoo jaan, maashaa Allah deebisaa bareedaadha. Cinas salaate, cinas jiruu tiyya dalge. Dalagi jiruu Rabbiin dalaguuf godhe. Ammoo yoo umriin bakka naa fi ati beeynu sanitti dhumte maal ja'an namni Rabbiin? Taan ittiin dhiichise, taan ittiin hin dhaggeeyfane, taan ittiin hin bashannane ja'a. Rabbi biratti kana jechuun taya ammoo deebisaa kana ni kennaa namni usuu malee malli hin jiru. Waan dubbachuun nama qaanfachiisu ta'uf irra usuu malee mala biroo hin qabne duuba. Laalaa waa afran kanarraa namni lubbuun yoo ibaadaa Rabbiitin heewasuu baanne ma'asiyaan nama heewasta. Waa laman jiru. Jala muraa. Yowaa ulee Muusaa yowaa ulee Fir'awnaa ba'achuudha duuba. Yowaa gabricha Rabbii yowaa gabricha fedhii. Yoohaa gabricha Allah, Yoohaa gabricha dhalaa. Yoohaa gabricha Rabbi, Yoohaa gabricha duniyaa. Lamanuma hin jirre duuba, sadii hin jiru sadii. Lamuuma duuba. Sadii hin jiru duuba. Itti hin kijibinaa lubbutti duuba. Areera itti qabuun kijibinaa duuba. Areerri ma'anaa hin qabu duuba. Dhuguman isinii hima duuba. Hasanul Basrii akki jedhanii rahimahullah yaa sheekh sheekkotii teenya takkaa jira. Hulaa jahannam nu bananii hogga isaan bira dhayne qub tokkon nu dhaabanii nu anfariirsanii irraa wareerre akkam taana yaa sheekoo jedhaniin Hasanul Basrii taabi'iyyiidhaa duuba. Warra sahaabaa dhaqqabe Hasanul Basrii jedhaniini. Akki jee yaa ummata jeeni. Namuma dhugaa Rabbii isinitti himee isin sodaachisee isin rifachiisu kanaatu irra gaariidha. Isin kijibee uf dagattanii booda Rabbi bira qabamurra jeete. Booda Rabbi bira qabamu. Wanni kun namticha asii gad dubbatus laalchisa isin nu hunda wajjin nu laalchisa. Tokkollee nu bira hin dabarre gana fatanaan tun duuba. Rabbi fatanaa nu haa dabarsu yaa abbaa kiyya. Imana jabaa rabbi nu haa kennu mudhii jabeessaa ummata keenya halkanii guyyaan si keessa dalagan yoo itti dalaguu baatte duuba yoo da'waa godhuu baatte si godhan duuba yoo duuluu baatte si duulan duuba yoo kheyrii dalaguu baatte sharri dalayda bilaash lafa taa'uun hin jiru duuba kanaafuu mee miizaana godhaa eega lubbuun baate eenyutu nurraa salaata eega lubbuun nurraa baate eenyu nurraa sadaqata Eega lubbuun nurraa baate eenyu nurraa hajja? Arkaana Islaamaa guuttadhaa khalee isinii dhaametin ture duuba. Waan Rabbi isinii kenne namni qabu yoo jiraate zakaa irraa baasaa. Zakaan Islaamaa hogguu takka hafuu hin qabu duuba. Namni dalagaan isaa mindaadha. Waan fuudhu baatumatti fixee baatii lamaan qullaadha baatii tana ni fuudha baatii taan qullaadha baatii taan ni fuudha taan qullaa honumaa isarra hin jira rabbi isa haa razzaquuf maa fuudhu. Ammoo yoo wanni sun walirra bubuutee walirra bubuutee waliin qoxxobaa taatee hamma murtaawe tokko gubbaa geesse zakaa irraa baasuun dirqama taatu. Yoo liqimsitee fiitte garaa ol deebisii kafala jechuudha. Waan tokko immoo ka wali coccoramee amanni irra naanna'u xiqqaattus guyyaa rakkootiif, guyyaa dhibdeetiif, guyyaa haajatiif Itoophiyaan mana jaaruuf Oromiyaa jettaniis jaa waan fedhanii. Wanni akkana wali coromu yoo jiraate zakaan islaamaa irraa ba'uu qaba. Amata sii eegamee wanni wali coramu. Hajjiin namitti geessa yoo jiraate wanni tahan qabnu hamma kana. Hamma kana yoo sirreessine asii achi waan biroo haasofna duuba. hajjiin namni itti wajjabde yoo jiraate waan deemee ittiin dhaqee galu ha qabu hamma inni deebi'u warri isaa waan nyaatu ha qabu kiraa baatii lamaa manarraa kafalee biraa deeme hajjiin irratti wajjabdee gaafa gale dalagaa isaati deebi'ee dalaga dalagaan silaa damoozaa dalaydeetuma mindaa fudhachuudha kalaas hormaanni biroo ka barbaadu si jiru ka ij wadaaf harkaa fi afaan jidduu ta ormi kee jiru beeytanii bee jiruun harkaa fi izan wanni biroo ta kophaa horree gaafa miliyooneer taate hajjii deemtus hin jiru rabbiin ni beeka rabbi sobuun hin ta'u nuti mana namaa seennee fattashuu hayyama sitti hin qabnu shari'aanis nuun hayyamu ammoo abbaan tokko qalbiin taa'ee amma uf duubachi deebi'ee uf beeka namoota Anis humna tiyya nin beeka, namuu humna isaa beeka, Sheekh Bashiir illee humna isaa ni beeka duuba. Of duba deebi'aa of ilaalaa. Waajiba Rabbiif irraa haa guunnu ture. Sodaan jabduun salaata shanan, zakaa, hajjii, soomana orma keenya kanaa soomana nyaata waan jiru an afaan kiyyaati orma keenya kanaa soomana fura anillee nin jiru yoo gaa aadan jirjiiramte hin beeknu wanni nuti beekamnee nuu soomana duuba ummanni keenya duruu maaliin beekamni beektaniise soomanaan beekame Soomanni ummata keenya itti gorsutti naa jiru. Namni gariin amma soomanni itti ulfaata, salaata ni salaata, soomana ni nyaata. Reefu ishee inni oollaa keenya maal hojii haasawa, anjuullee ni sodaata. Anjuullee ni sodaata, akkasillee hin jiru. Ammoo nama kana keessa namoota adda addaa jira. Allettuu soomana furtan waan ju'ani salaata kanaa waa laala akka ijee jaan duuba. Eh, Shimbirroo waa horii nyaatu cirrii tanaa waa goggodhataa jee jee duuba. Namni keenya waa soomana nyaatu salaata kanan shakka dubba. Salaata kana ka dalagaa wajji wal qabate kanan na shakkisiisa. Kunillee shakkii hin qabu namni fuulli babbareedan taa'u kun waan nama shakkisiisu hin qabu dubba. Rabbi isin haa eegu. Fardii Rabbii kana jabeessa. Namni hajjiin itti geesses hajjii firraa guutaadha. duuba ummata keenya ufi jabaadhaa duuba nami namaa salaatu hin jiru nami namaa kennatu hin jiru nami namaa sadaqatu hin jiru reefuu jarri tokko tokko abbaa kiyyaafin sadaqa dhoggaa jedhan hin gammade duuba hedduu qalbii na gammade duuba dhiroo ilmoo akkaa nuun jettu nutillee numa harkannaa waan juullee na keessa dhudhufte duuba rabbi isin hundaafuu haa kennu duuba gaarii wanni akkanaa duuba nuti ilmuma laal ilmoon tun abbaan kun nikaa rasuulin ilmoo tan harkateet haati isaanii nikaa rasuulin ni beeytanii mi- nikaa rasuul nikaa maammad ni beeytanii mi nikaa maammadiin jarri kun wal fuudhee mucaa barakaa qabu kana dhalanii ka amma ufiifuu areeda baase takka namni sun arrii qabaatullee ni mala akka kiyya kanatti namni reefu iyyuu isaan ijaan hin agarre gaafa